swilo swa vunyanyuri mi nyika ku kona e timhaka leti nga le ku humeleleni ka gaza tanihiloko mi ni tweni karhi ni mi hlamusela ku ri e la ka chanele leyiwani hi ta va hi karhi hi vulavula ni hi timhaka hi swihungwahungwana leswi nga kona eka gaza so um a ni ri karhi ni ri e, live eka facebook then ni te loko net ni huma then ni ya ni ya hlangana na muthimbana a ri live eh ivi ni nghena ku kwala ka live ya muthimbane ni lo ta twisisa kahle ku ri ku le ku humeleleni ka yini because the man a ri karhi a vulavula a tikomba a nga tsakanga for those who don't know ku ri muthimbane i mani muthimbane i xitsonga rapper loyi a tshamaka phalavura eh i khale vhela a karhi a ba tihiti ta rap ta xitsonga so eh hi wun'wani wa ti-rappers leti ti nga talented swinene eka gaza loko ni yingisela eka live ya yena it's like a ringete ku explaina hi xiyimo lexi yehe a nga tikuma a ri ka xoho a hlamusela eh ni hi laha vanhu va khomentaka ha kona swi tikombisa onge vanhu vo tala eh va criticize muthimbana eka timhaka ta ku va a teke ndlela liya ya ya ku chayeriwa kumbexani ya ku beriwa macomani tanihiloko hi swi tiva guys ku ri um thimbane i munhu loyi a ri karhi a vabya swinene then hi nga hetelela hi n'wi vona a ri a bohe maduku ya swikwembu swi tikomba onge laha a ri koho hi le ngangeni so muthimbane a karhi a hlamusele mhaka ya ku ye eka xiyimo lexi a ri ka xona tanihiloko hinkwerhu hi wu vonile nenge wa yena ku ri a wu ri njhani a a pfimbile swinene swi tikombisa ku ri i le ku tweni ka ku vava i hlamusela ku ri ka xiyimo lexi a ri ka xona a nga zangi a ya a ya pfuniwa hi vafundhisi i toti leti anointing oil va karhi va n'wi khongelela mara vafundhisi va tsandzekile ku va va n'wi pfuna iye a ya pfuneka en'angeni bla bla bla let me tell you something i hope mi wu vonile nengo wa mehe ka wu ri njhani right nengo wa mehe wu wu totiwe ti-anointing oil to tala ti-anointing water to tala wu kongeleriwile vafundhisi vo tala wu ene wu kongelela hi va vafundhisi lava bibele yi nga hi wona hi wo hi voho ku ri eminkarhini ya makumu chavani vafundhisi va mavuno lava nga ta tirhisa vito ra yesu ku lava ku mi phuntisa ku endla business right na wun'we loyi a nga hanyisa nengeliwa na wun'we na wun'we na wun'we so you think ku vanhu va ntima tin'anga ti swi kum ti swi tivela kwini swa ku nsinya wa so na so na so loko u wu hlanganisa wu ta hanyisa xifula lexiya but ti swi kotini tin'anga ku endla sweswo Nenge wa mina a wu hanyisangi hi, hi, hi, hi fire fire kumbe kumbe anointing water or anointing what what what just because swi tirhele wehe me swi fika swi nga ni tirheli it doesn't mean ku there's- it has to be war between it doesn't mean ku ku fanele ku va na ku jajana in between no Eh, i hlamusela swilo swa ku tala muthimbani so guys mina ni na xivutiso eka n'wina especially makreste ku ri um xana uh, swi hoxeke kwihi eku va munhu a ya a ya pfuniwa en'angeni na loko a ri na xiyimo yes eh tani na mina guys ni vulavulaka na n'wina ni vukreste hi ndlela leyiwani na swi tiva ku ri eh tanihi vakreste hi na ti-beliefs ta ku um ku consulta mimoya ya swikwembu i xidyoho mahlweni ka xikwembu tanihiloko um e, e, e, rito ra xikwembu ri karhi vulavula eka exoda um ku ri u nga tshiki u gandzela swikwembu swo hava loko hi hi hi hi hi hi karhi hi hlaya ebuku ya exodus chapter 14 hi karhi ya hlamusela ku ri hi nga tshiki hi gandzela swikwembu swo hava so mara eka situation leyi ya muthimbana muthimbana hlamusela kahle ku ri i yile evafundhisini i ringetile ndlela ya xikwembu ku ri at least vafundhisi va kote ku va va n'wi khongelela va n'wi pfuna ehenhleni ka xifula lexi xa yena um lexi a xi n'wi bile then um a nga kumanga ku pfuneka vafundhisi va ku tala i ri a nga ringetanga mfundhisi wun'we mara vafundhisi va ku tala va ri va tsandzekile ehenhleni ka xiyimo lexi a ri ka xona until a ya tingangeni tinganga ti ya ti ya n'wi pfuna i va swi veka kahle mitimbani ku ri um tin'anga teti hi ti criticizaku to ti tirhisa e emisinya leyi nga byariwa hi xikwembu ku va ti pfune vanhu so guys me a ni la ta tiva eka n'wehe especially vakreste mara mehe hi ku twisisa ka mehe um mhaka ku jajana a hi yona guys munhu un'wana un'wana i hanye vutomi bya ye leswi a swi lavisaka swi swona because um loko sweswinyana yo hanya hi ku jajana hambi ku ri wona ta ti-mistakes ta wena that's why hambi bibele itself loyi a nge muthimbana i wrong ku va a endle swilo swa so a sungule yehe na yehe a ti jaja hi the same bible leyi nge um u nga tshiki u jaja swi vula ku ri na yehe i wrong hikuva a jaja muthimbana ene laha misaveni a nga kona loyi a nga perfect so me hi ku vona ka mehe a ni vona wonge muthimbana a fange yehe a huma evanhwini ivi a ti hanyele vutomi bya yena if yi lave ku va n'anga it is his life a nga a nga fanelangi a a consulta ka munhu kumbexani a a lavi ku approviwa hi vanhu ku ri swa kahle kumbe hi swa kahle yi a ti hanyele vutomi bya yena a hume vanhwini me ni vona onge hi leswi swi nga ta n'wi pfuna sweswele xilo xo sungula lexi u faneleke u xi tiva evuton'wini i ku u nge swi koti ku tsakisa vanhu hinkwavo sweswo swi impossible va ko vanhu lava nga ta tsaka mithimbana va n'wi tsakela va ko lava nga ta va nga n'wi tsakeli ene is a must ku ri swi va swi ri hi ndlela yeleyo hi ku hi laha hi le misaveni laha xin'wana xa vumbirhi i ku um leswi vanhu va ku tekisaka swi swona u nga pfuki u ve u depende ka swona kumbexana u tibyela ku ri u swona a wu swona wena wehe u leswi wehe u tibyela ku ri u swona so um xin'wana xa koho xa vunharhu lexi munhu a faneke a xi twisisa laha misaveni as long as wo karhi u hanya u nga endli swilo ku ya hi mavonelo ya vanhu endla leswi wo swi ku tsakisaka swi tsakisaka mbilu ya wena ene u tlhela ku va u ri comfortable hi swona thank you so much for watching guys please subscribe if i was a subscriber hi ta hlangana ka episode leyi landzelaka